Minn hawnhekk aħna sejrin għal mument ta' telebih u meta niġu lura ser nitkellmu dwar dan il-film Malti bl-isem Qlub Imweġġgħa. Ser insiru nafu l-istorja u fejn nistgħu narawh. Ibqgħu hemmhekk. Mela, lura fil-programm tagħna, ħa nirringrazzja lil dawk kollha li qed jidħlu fuq il-paġna tal-Facebook tagħna u jagħfsu like. Tal-aħħar kienu Terence Ciantar, Simon Cauchi, Ruth Borg, Doreen Aquilina u fil-fatt għandi aħbar żgħira għaliex fuq il-paġna tagħna jonqosna biss 23 like biex intellgħu s-7,000. Bl-għajnuna tagħkom nista' u ċerta li sal-lumi jirnexxielna Intellgħu is-sebat elef u nkunu lħaqna rekord personali għalina hawnhekk f'TVPM. Infakkar ukoll illi min jagħfas like, share jew iħalli l-kumment fuq il-paġna tagħna jista' jidħol fiċ-ċans li jirbaħ rigali sbieħ fosthom il-buffu immuskolat tal-kristall valur ta' 88 ewro grazzi għal Art at Home ta' Ħ'Attard. Min jixtieq jidħol fil-paġna tal-Facebook hemm ukoll xi ritratti li ħadna hawnhekk quddiem l-istudjow tagħna propju llum mal-bodyguard tiegħi se tinsejjaħlu hekk il-bodyguard tiegħi security u apparti hekk għandi ritratt li għadni kif ħadt b'ħafna u ħafna nies u hemm ħafna nies jidhru f'dar-ritratt jiġifieri hekk nuru kemm verament Ġew nies isegwuna insomma illum fil-premises tagħna hawnhekk fejn intellgħu l-programmi tagħna. Huwa ta' unur għalija li ltqajt ma' ħafna u ħafna nies illi jagħmlu l-programm tagħna suċċess għax wara kollox wara l-programm tagħna dejjem hemm eluf u eluf ta' telespetaturi li jsegwuna u jagħmlu l-programm tagħna suċċess. Miegħi issa Charles Meli, kif inti Charles? Tajjeb, grazzi. Kollox sew. Pjaċir.
Għandi pjaċir jiena wkoll. Grazzi tal-li naqadt magħna biex nitkellmu dwar dan il-film illi kont qed taħdem fuq u inti u issa propju wasal iż-żmien li narawh fiċ-ċinemas lokali. Jismu Qlub Imweġġa'. Qlub Imweġġa'.
Jiena rajt it-teaser għaliex fuq il-YouTube wieħed jista' jara t-teaser ta' dan il-film. U biex ngħidlek id-dritt ma stajtx Insomma, ngħid li huwa ta' ġeneru wieħed, hemm ħafna temi differenti u ħafna ġeneri mħalltin ġo dan il-film. Eżatt, il-fatt li jissejjaħ teaser, tifhem, teaser mhux ħa tikxef l-istorja, tifhem, mhux bħalma tgħid full trailer, trailer itik idea fuq xi x'inhu. Teaser qed jurik xena, mbagħad qed jurik xena oħra li spiċċa iktar qed inħawdu. Imma dak li jkun iffidjawh kemm kemm fuq xi x'inhi t-tema. Lupi Weġġa' Huwa film thriller, drammatiku u romantiku wkoll li bla dubju fih fih xeni kommoventi ħafna li bla dubju se jitfgħu xi demgħa f'għajnejn l-udjenza li jkunu qegħdin jarawh. Huwa romantiku wkoll. Huwa romantiku wkoll imma fih fih partijiet fejn verament jimla dak li jkun bl-emozzjoni, tifhem, emozzjonanti ħafna l-film ukoll. Huwa film li minx ħin jibda sakemm jispiċċa iżommok fuq ix-xwiek sal-aħħar. Tajjeb ta' min jispjega wkoll, wieħed irid joqgħod daqsxejn attent. Għaliex il-film jibda b'sentejn qabel l-istorja, jiġifieri qed inġibu x'ġara qisu ngħidu aħna sentejn ilu, tifhem? Flashback.
Flashback. Biex qisu speċi x'ġara sentejn ilu. Importanti dik. U mbagħad imur fil-preżent, jiġifieri jgħaddu dak is-sentejn imur fil-preżent u hawnhekk fejn l-udjenza ħa tgħid wow, x'ġara filli hekk u filli hekk. Biss imbagħad ħsibna li qabel l-intermission niffidjaw b'ġiex minuti x'ġara f'dik is-sena in between. U ovvjament fl-intermission se jgħid Ġri, immur inkompli narak, ħalli nara kif se tkompli. Għaliex hemm dik l-element ta' sorpriża. Issa mbagħad il-film eh, ikompli f'dik is-sena qabel u eh, mbagħad jerġa' jiġi fil-preżent fej ħajċara insomma kollu. L-affarijiet ġifieri fl-aħħar il-kobba li il-kobba mħabla eh, eżatt, prova ssib Id-dum naqra ta' Tip ta' film li jħallik b'ċertu mistoqsijiet? Jew. Iva, ta' iva, iva, le għandek għandek ħafna mistoqsijiet xi tgħid fl-intermission. Għax inti waqt li tkun qed taraħ sentej qabel, speċi ma tgħid xejn, all right, hemm storja rajta. Eh, kif se jmur sentej wara, ovvjament se jimlik bil-kurżità kif jista' jkun minn hekk ġitek, però mbagħad qabel kif qed ngħid kif ġiġa qed qabel l-intermission se jgħid se tgħid Dam l-ispeċi sterrit nara aktar fuq, tifhem? Anka fl-aħħar. Nixtieq li nibdew naraw ftit ritratti u tajjeb ngħidu Charles li inti kont involut sew dan il-film, ġifieri inti ktibt l-iskript. Qed taħdmu ġifieri qed tieħu ħsieb ix-xenegġatura u hekk, u int attur ukoll f'dal-film.
L-iktar biċċa xogħol kienet id-direzzjoni, għax iddirġejtu jiena wkoll, allura Fejn kont qed naħdem, fil-partijiet li qed naħdem jiena, ħridt noqgħod nieqaf narahom, tifhem, ġifieri kien fih ix-xogħol. Hawnhekk qed naraw xi karattri, hux vera? Sewwa, dik hija, dik hija, dik hija Sara, Sara Camilleri, ta' qabel kienet Gabriella Borg, interpretat il-parti tal-mara tiegħi. Sara Camilleri, dina, hawnhekk qed naraw xena ta' Joe Tanti u jiena. Joe Tanti ta' min jgħid li f'dal-film Huwa huwa interpreta parti verament differenti milli nafuh. Joe Dante nafuh bħala kummedjant l-iktar, tifhem? U f'dan il-film ħadem parti ta' psikopatiku, jiġifieri qaxxar għall-parti, eh. Il-parti prinċipali, nistgħu ngħidu hekk. Parti prinċipali għadha f'idejh u f'idejja kienet, speċi. U xi ħadd, jiġifieri qed nitkellmu fuq xi ħadd xi taħbila tal-moħħ ukoll, jiġifieri li persuna ma jaħsibx bil-mod kif aħna mdorrijin naħsbu u allura jieħu deċiżjonijiet ftit differenti. Eżatt, eżatt.
Il-parti tiegħu hu, hu kellu parti ta' sinjurun, jgħix f'palazz, jiġifieri, fejn kollox miexi ħarir u tajjeb. Biss kultant il-konsegwenzi nġibuhom aħna. Lupu iweġġa', ma rridx dak li jkun tiġi miftiehem milli xi film bil-mar to say day hekk hu ħafna, tifhem, u da. Kultant il-qalb tweġġagħha x'trid inti. Jekk inti tagħmel xi ħaġa fid-dinja li ma tagħmilhiex sew, tista' tweġġa' l-qalb, jiġifieri mhux għax mhux għax ġibtha b'idejk inti, qed tifhem. Ovvjament il-moħħ kultant ma tifhmux u jekk jaqbad jiġri waħdu. Veru. Hawnhekk għandna attur popolari wkoll, Heinrich. Heinrich. Em, xtaqt nistaqsih ukoll għaliex mit-teaser jiena Ħadt almenu l-impressjoni li l-film huwa bbażat f'Malta imma għamiltu enfasi għall-fatt li hemm ħafna elementi tal-karattru Malti li joħroġ fil-film u tal-mod kif ngħixu l-istil tal-ħajja tagħna. Iva hemm.
Il-film. Apposta jew kombinazzjoni ta'. Il-film, il-film, il-film huwa għall-Maltin. Qed tifhem jiena l-film għamiltu għal. għas-sinema ta' Malta, qed tifhem. Jiena naf il-poplu Malti u Għawdi u Għawdxi x'jirrikjedi, x'irid, x'iħobb, qed tifhem. Allura, il-film tista' tgħid li fih naqra minn kollox. Fih naqra azzjoni għal min iħobb daqsxejn action, kif għadna fih l-emozzjoni għal min iħobb jikpi għax hawn min iħobb jikpi ta' jiġifieri. Jimlik b'ħafna kurżitajiet. Mżawwaq, mżawwaq sabiħ. U xi ħaġa li għadtli inti xi ħaġa għedt li dan huwa film movimentat, il-ħin kollu qed jiġri xi ħaġa, jiġifieri mhux dak it-tip ta' film li ħa naraw il-ħin għaddej eh fih. Eżatt.
Iva, speċi ma tistax taqbad u tmur tixtri tillarga minuta, għax kull minuta hija importanti, qed tifhem? Infatti, Meta ġejna biex nagħmlu l-cutting edges biex naqtgħu u da, kważi qatt sibna mkien. Għax jekk taqta' minuta minnu, ma tifhimx ix-xena ta' wara. Tant hu mimli bl-istorja u l-kontenut. Eżatt, qatt ħa tara ħadd dejjed, tifhem jiġifieri għax kull xena hija importanti fil-film, m'hemm l-ebda xena miżjuda, mġabbda, kif naraw f'ċertu films, qed tifhem. U tajjeb nifhmu li film bħal dan jirrikjedi ħafna u ħafna xogħol. Hawnhekk qed nara wara l-kwinti naħseb qed tiċċajta u dak mhux parti mill-film. Imma ovvjament tkun ilek taħdem ma' ċertu persuni jidħol dak l-element ta' ħbiberija, ovvjament Alla ħares ma tiċċajtax, eċċetera. Jew qed nagħmlu l-makeup ara. Kemm domtu taħdmu fuqu imma Charles il-film bħal dan? Domna l-isbaħ sena u tliet xhur. Sena u tliet xhur. Ovvjament aħna bil-limiti ħin tagħna, jiġifieri dan mhux mit-Tnejn sal-Ħadd u x'hekk, kulħadd wara x-xogħol u s-Sibt u l-Ħadd l-iktar li konna nagħmlu enfasi fuqhom, jiġifieri. Ħa nistaqsik mistoqsija Charles forsi ftit diffiċli ħa tgħidli imma x'mistoqsija ħa tagħmilli. Speċi ta' wara minn Malta taf x'budgets ikollhom, taf x'tip ta' riżorsi jkun hemm u taf x'tip ta' ħinijiet jaħdmu fihom eċċetera u apparat eċċetera. Kif film bħal dan, Bil-talent kollu li għandna aħna l-Maltin, imma anke bin-nuqqas ta' riżorsi wkoll, ġifieri trid tammetti li fejn il-films ta' barra hemm differenza kbira, kif se jipparaguna bħala kwalità ma' ta' barra? Ħa ngħidlek, bħala kwalità illum ma tistax taħdem ħażin, jiġifieri jew ma tagħmel xejn, Ovvjament, kif għedt inti, bil-limiti tagħna, jiġifieri ħa nkun onest, ma għandux xi budget jiġifieri ta' barra minn hawn, biss għal Malta l-budget li fih għalina nħossuh, qed tifhem, speċi sponsors huma ftit, l-ispejjeż huma kbar. Illum l-atturi trid iġġiblhom ir-rispett tagħhom ukoll, jiġifieri. Mhux hekk.
Imma insomma jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar.
Il-kwalità jidher li hija għolja ħafna. Il-kwalità għolja. U tajjeb ngħidu wkoll li forsi għalina l-Maltin ukoll il-fatt li qed naraw film b'atturi li aħna bejn wieħed u ieħor nafu diġà. Eżatt, u ħallat. U b'ambjent li inti taf, bi storja li hija qrib ħafna lejn il-mod kif naħsbu aħna, dak jista' jagħti value added għal films li naraw li f'ta' barra mhux ħa nsibuhom. Eżatt. Mhux ħa nsibu dak l-element tagħna fihom. Eżatt, eżatt, eżatt. Ifhimni, u ġieli tara ħafna films ta' joqogħdu jikkupjaw films oħrajn, tifhem, xeni tarahom f'ħafna films. Provajt nagħmel xi ħaġa oriġinali biex jifhimha u jieħu pjaċir biha l-poplu Malti. Jiġifieri l-istorja hija xi ħaġa tiegħek li inti ħlomt u li mbagħad wettaqt. Però l-ispirazzjoni ġiet minn xi mkien. Eżatt.
Ifhimni, jiena l-ħajra tal-films ilha minn mindu kont żgħir, jiġifieri Anka kont teenager, ġifieri mhux l-ewwel darba li mmur nara film tas-sitta mbagħad tat-tmienja mbagħad tal-għaxra, tlieta differenti. F'ġurnata waħda?
Ġa, żgur. Tant kont delettant, ġifieri. Kont delettant ħafna.
Eh, u titgħallem, u ġifieri anka film il-fatt li li tibda tarah mill-bidu sal-aħħar bil-credits minn dejjem hekk kont jiena, ġifieri min kien il-producer, min kien id-director, x'ġara u x'ma ġarax, min ħadem sehem. Kemm inti kuntent, Charles, bil-prodott finali? Le, huwa full, eh. U nħoss sodisfazzjon kbir, anke għall-fatt li għamilnielu mużika oriġinali, jiġifieri mużika hija kkomponata minn Sam Hayman, kompożitur Malti bravu ħafna. Proset, insellimlu minn hawn għax ħabib tiegħi wkoll Sam. U jsegwina, tah? Eh, eh. Jsegwi ħafna l-programm tagħna. Jiġifieri l-mużika tal-isfond u s-soundtrack ukoll hija oriġinali. Kollox oriġinali.
Nirringrazzja ħafna l-crew kollu, speċjalment lil Mikael Zarb, l-atturi kollha li ħadu sehem u tal-paċenzja li li żammew ukoll u għax kultant nagħmlu siegħat twal ukoll. Mela, il-film se joħroġ fl-aħħar ta' Jannar, mhux Alla vera? jrid.
Fiċ-ċinemas lokali u aħna nħeġġu vera lit-telespettaturi tagħna li japprezzaw dak kollu li hu tagħna, dak kollu li huwa sforz u talent Malti u jaraw dan il-film għaliex mhux biss ovvjament ikunu jirrikonoxxu u japprezzaw ix-xogħol ta' persuni bħalek, Charles, li naf li tagħmlu ħafna xogħol mill-qalb. Però fil-verità, naħseb vera il-fatt li naraw films li jkunu tagħna, li jkollhom il-karattru tagħna magħmulin mill-persuni li jgħexu l-istess stil ta' ħajja tagħna, jagħtuna dimensjoni oħra. Nixtieq li l-poplu Malti jtuna dejjem sapport ħalli aħna nkunu dejjem kreattivi. Fuq kollox għalihom, mhux hekk? Nixtieq ngħid jekk tippermettili din ħaġa żgħira wkoll, parti mill-fondazzjoni ta' parti mill-qligħ tal ta' dan il-film jien se se jkun għal Richmond's Foundation, għamilna xi ħaġa jiena u s-cinema biex parti mill-qligħ imur għalihom, hija ħaġa sabiħa. U min ikun irid aktar tagħrif jista' jidħol fuq il-paġna kemm jafas kemm jekeb qlub iweġġa' u jista' jagħmlilna like Fuq Facebook. fuq Facebook. Tajjeb, u min jixtieq nistgħu naqbdu no- nagħtuh il-link aħna wkoll mill-Facebook tagħna. Grazzi Ringrazzjak. ħafna Charles u nawguralek Thank you. U ħafna. nawguralek ukoll għal għad-disk għax għandi feeling li se tirrepreżenta l-Malta din Veru, is-sena. għandek Iva, għandi- feeling, għandi mela feeling jalla kbira. tkun profitt, kull feeling tiegħek. Xewqa Żbieħda u Thanks. grazzi ħafna. Charles, minn hawnhekk sejrin għall-mument ta' Telebej, isma' vera tisimgħu minni, ta' grazzi mill-qalb. Disa' likes oħra jonqosna s-sebat elef, qisha ħa nilħquhom illum. Mument ta' telebejħ u nikkonkludu l-programm tagħna.